Онтон аны халайааччыбын Мария Степановна Андросова Андросова Кини тугу дииринэн киниттэн дьаһал ылала толорооччу буолла ол онно аан бастакынан туохпалтан дьэ спортивнай күрэхтэһии сайын Бардыбыт ханнык эрэ победа сиригэр Тааттар диэн. Онно барсыбыттара, барбыттара Сүүрүктэр диэн
Николай Посыгиневич Собакин, Турунин Геннадьевна Назаровы, Антонова Елена Алексеевна, Топорова Аграфена Николаевна, Тэнньиджик арыйда туохтарбыт кырдьаҕастар кинилэр онно кэлбиттэр этэ ытык күөлтэн Поветаттан быһылааҕата аҕыйах наһаа диэки баар этэ ол институту онно мин дьонум бассаап тахпыттара өлтөн бастааннар үөрэ-көтө кэлбиппит ити хайын этэ онтон ол дьэ кыһыннары-сайыннары күрэхтэһии да күрэхтэһии буолла волейболга буолла хата биһи оҕолорбут оскуолаҕа оскуолаҕа үөрэнэ сылдьаннар спортивнай туохха хатарыллан бары бэлэмнээх курдуктар бэлэмнээн дьоннор наһаа бөтөрөбүс ким павло василий павло василий григорий матвеевич эт уонна мария петровна
балай балаевы
Чэ это курдук, уонна да бааллар. Онтон дьэ дьиннээх туохха күрэхтэһии буолла? Нэһилиэк аайы баран, ол аайы ааттас туһунан нэһилиэккэ барабын. Онно барарбытыгар туохпут ээ бэрэмсийэн иһэр. Сааһынан ылаллар онно. Миэхэннэрин туоллахтарына биирдэ ылаллар. Ньиэнэм быыһын туолбут дьоннору хомуйаммыт сэбиһи барабыт. Онно хаамай кыргыттар, уолаттар диэн туһунан хаманна. Онно кыргыттарга Вера Николаевна
Артюкова
уонна

Итилэри бахсайан да мээчэкэ сылдьан. Ол мээчэкэ дьэ аһыы хоһуйуоҕа биһи дьоннорбут куруук бостуллар. Үөрүү-көтүү буолуо. Уолаттарга уоллааныттан ити ити эппит кырдьаҕастарым уонна кэнники сааһынан эбиллэн сааһынан Эдэрим сиэн иһэллэр, кимнээх киирбиттэрэ Дьаакым Дьаакылович
Сорокин
Чэтиндик кини ааттыыллара киирэннэри эмиэ баттыыбычча түрдээх Маннык күүстээх уолаттар киирэллэр Кыргыттарбыта буоллаан бастайаана Биэрэ, Маайыс, Мария, Клавдия бастаан бастайаана сылдьан бар. Ол ордук онтон дуобат кэлбитэ, саахымат кэлбитэ Ити Дыссыйа спортивнай оонньууларын эбэн иһэллэр. Эбэн иһэллэр, эбэн иһэллэр. Дьэ ол аайы дьэбиһи киһи булта бу көрдө да көрдө буолбут. Ата мин дьиҥинэн олох спортивнай диэн тугум тугу туохтааны сүүрбэппин даҕаны

спортивнай тугу дьонноро уол аттары дьоннорукини алайбыта бааллаабыта көһүллээбитэ ордук уонна кыргыттарбыт буолаиһити курдук бэйэлэрэ бэйэлэрэ чыыбайгы маайы Биэрээ, наһаа уһуннук, мин фельдшердара ээ мин уурайыахпар да үлэлээбиттэр сылдьыбыттара дьиҥинэ кимнэр баар буоллар бэйи кыайа-хото сылдьыбыппыт оттон сантиметр туран мин үлэлээбит кэмнэрбэр кыыс кимэ буолбут дьоммор-сэргэбэр улахан махталбын тиэрдэбин ити Спортивнай күрэхтэһиигэ туох баар буоллун, туох баар барытыгар барылары махталбыт диэн. Чэ.
Мин былыр эдэр эрдэхпинэ аармыйаҕа улууспа быһыы сылдьан боксанан аҕалаан дьарыктаммытым. Онтон Дойдубар кэлэн Дьокуускай куоракка университекка үөрэнэ сылдьан, ол туохпун салҕаан университекка боксанан күүскэ дьарыктана сылдьыбытым. Уонна факультет сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирэн университекка уонна куоракка күрэхтэһиилэргэ кыттар этим. Ол кэнниттэн үөрэхпин бүтэрэн дойдубар тиийэн баран кыйыга тиийибэр кырдьаҕастар спартакиадалара ылан аайы ыытыллар буолбута. Онно салайааччынан, көҕүлээччинэн Мария Степановна Андросова этэ. Ол туохтарга сайыҥҥы, кыһыҥҥы стратегиадаларга нэһилиэктэн бары күүскэ бэлэмнэнэн бары көҥүлгэ барытыгар актыыбынайдык кыттан барбыппыт уонна наар инники миэстэлэри ылар этибит. Бэйэм Оҕо дог волейболга Уонна эстибитэҕэ наар кыттар этибит, ол кэнниттэн аны ытыы диэн киирбитэ, ол кэнниттэн аны остуол оонньуута диэн киирбитэ. Ити туохтарга спорт инструктор, нэһилиэккэ спорт инструктора аатынан ити туохтарга барытыгар сүүрүлээччи, көчөөччү, тэрийээччи буолбутум. Онно биһи Тыараһа нэһилиэгин хамаандата толору састааптаах биирдэ күрэхтэһиини көтүппэккэ сайыҥҥы, кыһыҥҥы спартакиадаларга актыыбынайдык кыттар этибит уонна наар инники миэстэлэргэ тиксэр этибит. Ити күрэхтэһиилэрбитигэр сайыҥҥы, кыһыҥҥы спартакиадаларга Дэбдиргэ, Победа, Харбалаах, Ытык Күөл кыйы хамаандалара илин кэлэн түсүһэр этибит. Ити Спартакиадаларга бастаан мин Эстэпиэтэҕэ сүүрүүнэн кыттар этим, онтон ытыы киирбитигэр аны ытыынан дьарыктанан барбыппыт. Ити ытыыга Сунхалырова Екатерина Николаевнаны кытта наар инники миэстэни ылар этибит. Ол кэнниттэн аны остуол оонньуута киирбитэ хаабыска хабылык ону бастакы урукку быраабыланан оонньуур эрдэхпитинэ Өлөөнө Алексеевна лыын наар бастыыр этибит онно Елена Алексеевна Антонова би урут кыра эрдэҕинэ оонньообут буолан сүрдээҕин оонньуур этэ. Онон мин ити кыра сылдьан эмиэ былыргы сахалар дьиҥнээх хаабыскаларыгар, хабылыктарыгар оонньоон улууска наар инники миэстэҕэ сылдьыбыппыт. Ол кэнниттэн дьэ ити хаабыскаҕа остуол оонньуутугар салгыы бу кэнникээҥи тылы оонньоон аны остуол оонньуутун хабылыгы хаабысканы быраабылатын уларытаннар онно наһаа ыарахан этэ онно арыый мөлтөөн биэрбиппит онно эдэрдэр таххыбыттара кэнники улуу сүүмэрдэммит хамаандата Томпо улууһун сүүмэрдэммит хамаандатын кытта куруук күрэхтэһэр этибит. Ол ордук мин ол Кириэс Халдьаайыга иккитэ баран күрэхтэһэ олордум Уус Тааттаҕа уонна Хаандыгаҕа үстэ баран күрэхтэһэ олордум. Ону таһынан Мэҥэ Алдаҥҥа эмиэ күрэхтэһии. ытыыга уонна сүүрүүгэ кыттар этим.
Наһаа Петрович, дьэ кэпсэтэ кэллибит нэһилиэк биллиилээх спортсменыгар. Таатта улууһугар спорт аҕыһын сыла Антон Саха сиригэр сүүс сыла туолар быйылгы сылынан. Онон дьэ бастаан теннистэн хаалыыбыт дуо, теннис тенниһи кэпсээ эрэ
Атын били успуорду барыта каччаатахпына биһиэтэн абаалахха үөрэнэ сырдаппытына үтүө кылаастаах буолла ини ону физкультураучуйлар Яковлев Дмитрий Дмитриевич этэ ол биирдэ манна дуолакка үөрэтэрэр үөрэппитэ Доҕорум уонна хайаадьатар этэ да онон өйдүүбүн да Таатыбынан ити хайарга сүүрэрин өйдүүбүн онтон ити алта уон сыл диэки алта уон бииргэ улааппыппыт кура ээ туохха чөркөөххө бэс кылааска үөрэнэ тоҕонто ааҕаламмыта буолла мин успуорка сыстыым уһуйуллуум

Юрий Гасюс убайбыныын куоракка хамаан Таата хамаанда килэммит дуобаттаан турардаахпыт Ээ аны дуомат диэ Мм Ээ
Мин кыраларга убайым улахаттарга оонньуубун мм Татьяниска онтон ааҕыллыбыт онтон бойобуол онно туох этэ заа-уох буолар мм Манна кырабаай саал баарын оонньоотон бойбол күрэһи убайдарбыт үөрэтэллэр буолла манна. Хайын? Кимнээх?
Окко киириэххэ дылы кимнээх. Абаакын Киэсэ, Иникитийээх Валерьевич, Епрем Захар Дмитриевич, Боотуров Эмэн. Григорий Матвеевич Рунейын ити уонча бары оонньууллар. Киинэ быһыытынан оонньууллар. Онуоха биһиги кыра уолаттар мээчик таһабыт. Үксүн аан күөлгэ сүүрэнэ. Аллар киинэ киирдэхтэринэ онно миэстэ киирэн оонньуубут.

Дьэ алтан уонна тоҕус сэттэ уона успуутугар үөрэммитим Харбалаахха. Оччолорго Чурапчы э, тула этэ, Одьулуун филиала этэ. Маамманнай ол трактор курсаалыбыт Харбалаахха. Ол нөҥүһүгэр успууту уотта Харбалаах. Эттэ уонлаха буолла этэ. Онтон уонча сыл тыраахтар саамбыраммын аҕа уончуйакка кииттим оскуола, аҕа уончуска кииттим оскуола.
Дьэн оскуоланы кэпсээ эрэ дьэ. Аҕа уончуйакка аҕа уончуйакка туох буолтум тренер оскуола отутан тахсыбын лээдим.

Ийэм аны Миша оҕотох буолан бытаатынах дьылга биллибэт этэ, онтон Ньургу манна «Эй, Таататтан оонньуур дылы манна бастыы сылдьыбыттар республикаҕа Таатталар» Ньургуна. Ньургун итин маастар буолла. Кини маастар буоларыгар туох улаатан хаалбыт этэй?

Түркитэ ый наар миэстэлэһэр, бастыыр. Күрэхтии бардаҕына түөрт мэтээл аҕалар ырыаай
Чиэбит Чэ үөрэнээччилэри уһуйдаҕын үүнэн таххыбыттар дии. Мантан дьэ ити ветераннары кэпсэтиэххэ, ата кырдьаҕастар күрэхтэһиилэригэр

Тыабай баһа-баар итинник кытталлар.
Өтүгүп да. Ото теннискэ? Теннискэ эмиэ Баһылай биһи кыттабыт.
Атын
чүөчилэргэ ким хараҥа айаба Эдьикия элбэхтик оонньоото.
Өтүкөй Вера Ньаута да Өтүкөй Вера быстах оонньуур Дьөксүн Евдокия ууну оонньоот кырдьаҕастарга
Павлов Василий Васильевич Саха Республикатын физкультура уонна спорка ветерана Тэбилин кэпсииригэр көрдөһүөхэйин

Уонна ата оонньуутунан дьарыктанар этим. Эй, оскуола сылдьан диэ? Оскуола сылдьан.
Уонна эттэ ыллаха

Онто кэнники бэтэрээннэргэ икки тыһыынчакка ылсан чөмпүйүөн призер буолааччы. Улахан, улахан этиимгэ Оннук буоларда
Волейболга кимнээх кыттан үөрэтигин хамаандаҕар?
Хамаандабар оттон элбэх буолла. Это постоянно не дьон. Урут сопхуос саҕана Харбалаахтар киирэллэр. Биһи мантан наар биһи киирэр этибит.

Эээ
отонно теннис оонньуур этин дуо? А? Теннис оонньуур этин дуо? Теннискэ техникум сборнайга баар этим. Эти дии. Аа. Онно дии онно. Холбос хаас эрэ спартакиадатыыр иккис буола турабын.

Валентина Ивановнаттан ыйытыаххын. Чэ, спорт туһунан Валентина Ивановна турнирнаах. Спорт туһунан дьэ кэпсииргин көрдөөбүт. Спортивный кораб. Мин күйе тончтоғыш оҕон сыллаахы кэлбит. Сөп онно ам бастан кэлэн баран спортзалга сылдьабыт оскуолаҕа. Ку кырыбаайы спортзаллаахпыт. Онно кэлэн бараннар уотун наһаа бах буолан кэлэрти битти. Үс түөрт хамаанда тиийэ үөрүү торуу третий четвертый раз считаю с тем бараммыт кыыс буолан уол буолан бары смешанно оонньуур этибит онтон аны бастаан барыта волейбол оскуола була уон чааскалыы эрэ көҥүллэнэр олох хойутаабаппыт оруобуна эһэттэттэн кэлэбит уонна оонньообутунан барабыт баскетболга апаҕайах мүнүүтэни хаалларыаччылар баскетболу сөбүлүөт ону баскетбол оонньоору сэттэ чааса кэлэн бараҥҥын ол киэһэ уҥуоҥҥа дылы олорор этибит наһаа көхтөөх этибит бары ким да кыыс уол диэн арахсыбаккабыт үсүө баайытык оонньоон оттон хас күрэхтэһэ аайы бараммыт кыайан хотон онтон эбии туох ыламмыт Хата кыай кыай кыайар дьоннор наар кыайа турукпутун баҕара туттухайдаахтар. Иккис үһүс буоллахпытына наа хомойор игин этибит. Онно оттон оонньуур кэмнэрбэр буллаҕына наар биһиэхэ капитаннан Чеховна Татьяна этэ. Кини ол онно дьон бастаан ойуппутар басытваанчик баар этэ, кып кыра этэ уонна наһаа манна күүстээх подаачалаах этэ. Бар ону наһаа сөҕөллөр этэ. Отол бэйэм оонньуур күннэр кэмнэрбэр Собракин Татьяна Васильевналыын, Собакины чээннэлиин, бүгүн бары бииргэ оонньообуппут. Васильева Ким это балтынаата? Мин Лика. Лика эмиэ баар этэ. Дьиэтигэр кытары кытта оонньоох куотуохтаан. Ол кэмик ол кэмиттэн собраа кэне Ирина, Суҥхалар Екатерина, ибин үлэри кытта бараларын кытта алтан анньобуппут. Настыаха. Урукулары тэбин уонна манна библиотекарна үлэлээбит Немалицына Альбина бар этэ. Оннуунин барым көхтөөх байда үсү байда оонньуур этибит. Күрөхтэйиге бараммыт волейболга баскетболга иккиэн эрэ бастааммыт биир кэмҥэ туора күөлгэ таатта сопхуос күрэхтэһиитигэр тиийэммит иккилии сиэкилэни ылбыппыт олорго билигин даҕаны ол сиэкилэлэрэ бааллар уонна Аты кэнники сылларга эдэрдэр киирэн истэхтэрэ дии Литвинцева Анастасия, Турнина Люба постоянно биһини кытта оонньууллар этэ онтон бу бу это дьомо биһиги оскуола профсоюзтарын күрэҕэр дьахталлар спартакиадаларыгар сахаабаҕа кытта бара сылдьыбыппыт дии туохха Чурапчы Хадаарыгар. Онно тиийэ бырахтаспыппыт. Оттон спорт киһини маннык бииргэ түмэр. Билиҥээҥи олор бу бэйэбитин бу Василийдаа кытта оонньоу бииргэ оонньообуппут да олор бэйэбитин наһаа үчүгэйдик санаһабыт, көрүстэрбитин уруккубутун ахтабыт. Дьэти курдук уонна оттон э, урут маннык тохтарынан нэһилиэктэринэн табаарыстыы көрсүһүүлэр элбэхтик буолаллар эбит. Билигин эмиэ отуннук буолаллар эбитэ буоллар, оҕолорбут эмиэ көхтөөхтүк кыттан иһиэтилэр диэн баҕалаахпын.
Э, аны Евдокия Николаевна Кангаласованы истиэхэйин. Кини спорт хаста көрүҥэр постоянно кыттар. Кэнники саха остуолун оонньуулларыыр этэ уонна теннис дии өссө волейбол эмиэ баара буолуо дуо чэ кэпсээн
манна тыһыынча тоҕус сүүс аҕа уон сыллаахха кийиит буолан кэлбитим ааммынан ааммыйа күрэхтэһиим курос буолбутугар бастаабытым манна улахан бастакаан биэрбиттэрэ онтон тэптэрэ дьэ кыратык мээчиктии да сылдьыбытым кэннитиилиин баарын иһин мээчиктээбэтэҕим онтон Антонова Лена кырдьаҕастарга оонньорута, нэһилиэк киинигэр оонньорута, хаамыскаҕа. Алена Алексеевна дии. Аһаан.
Ол кини уурайбытын кэннэ ол кэнниттэн мин киирбитим. Токурук наан миэстэлэһэбин. Онтон кэнники биэрэ тохто өттүкүбэ биэрэ тохтообутун кэннэ теннискэ ыйдьыбытым. Иллираа Галина эмиэ бастааппа, хамаанданан эмиэ наа бастыыбыт. Баһылай Наһаа Бүтүрүөбүс мин буоламмыт теннискэ кырдьаҕастарга, бэтэрээннэргэ куруук күрэхтэһэбит, аны куруук миэстэлэһэбит. Бастакы Павла Василий диэн. Ээ, Павла.
Первай иккис буолааччыбыт. Үксүн первай буолбуппут ээ. Бу кэнники эмиэ оскуолаҕа эмиэ күрэхтэһэ сылдьыбытым. Нэһилиэк иннигэр эмиэ күрэхтэһэ илдьибиттэн бэтэрээннэргин эмиэ күрэхтэһэ илдьибиттэн иккиэннэригэр теннискэ хабылкабыт кэнники хабылык хаамыска иккиэннэрэ оонньонор буолла бырааллата иһин барыта уларыйан хаалла урукку курдук буолбаттаах онно туох тимэтэ холобур хаамыска хабылык киһи өйүн-санаатын барытын эмиэ хайыыр тиэйиин да оннук хамсанаҕын хайыыгын үчүгэй бэйэм өйдүүбүн Бу кэнники бу эдэр оҕолор оонньуу этилэр оскуола детсадтан диэхпин баҕарабын. Улам-улам ыараан иһэр, арааһаны көрүҥэ элбээн иһэр. Биһи бастаан оонньорбут ыал борустуойунан оонньуур этибит, онтон тоҥсуур диэн буолла. Хабылыгын эмиэ биир оннук. Бастаан иккилиини хабар этибит, икки айдаҕа хабамма иккилиигэ түҥэтэр этибит. Билигин бала отута илиин көхсүгэр түһэрэн баран уон сантиметр үрдүктүк тутан ба илиин көхсүгэр түһэрэн баран биир ылаҕын, икки мүнүүтэ иһигэр. Хаамыскам баллаана биэстээх, боростуой, тоҥсуур, сэттэлээх, тоҕустаах, умсаах, күөрэгэй, иһин диэн барыта баар буолла. Онно билигин эрдэттэн оҕолор бэлэмнэниэ этилэр. Хатаабаппыт дииллэр даҕаны, хатыы буолуохтара биһи да эмиэ эһэттэлээҕи оннугу-маны тоҕустааҕын бастаан эмиэ хатаабыт. Уонна этэргэ дылы сыры аайы күрэхтэстэхпит аайы быраабыллата уларыйан иһэр. Аны инникити детсадтан оҕолору үөрэтиэххэ наада диэхпин баҕарабын уонна залга Эдэр ыччат ити мунньустан оонньууллара эбитэ буоллар аны билигин бу кыраһаастарыттан тиийэ күрэхтэһии баар буолла сылларынан аны иннигинэн оҕолору ыҥырабын бэлэмнэнин диэммин уруккуҥ ааны күрэхтэһии кыттар эрдэхпитинэ биэха манна мэтээлин биэрбэттэр этэ. Маны кумааҕыга грамота Ирина Хруллова грамота биэрэллэр этэ уонна мүһэ ылар этибит. Ыһахтарга хайаан да мүһэ. Урут ыһахтарга хайаан да волейболу оонньотор этилэр. Ону ытык буоллун, кыйы буоллун, ханна ханна ыһахха бараан да кыайдаххына мүһэ ылаҕын. Оннук этэ.

Григорий Матвеевич дьэ сотору Тааттаҕа спорт аҕыһын сыла буолар. Атон уже түмүктэнэр буолла. Уонна Саха Республикатыгар сүүс сыла. Ону дьэ спорка сыһыаннаах дьэбирин кылгас кэпсээннэн ор. Кырат даккаттан хаскыттан сааламмытай спорт көрүҥҥэ? Ээ, чуокканы өйдөөбөппүн, оттон начальнай класстарга үөрэнэ сырыттахпытына, ырыаҥҥа дьэннэр күрэхтэһиннэрэ сылдьыбыттара дуогакка. Оччолорго дуобаты, саахыматы билэр киһи даҕаны суох быһыылаах этэ. Мин аҕам саахымата дуобата баар буолан, убайдарбын кытта оонньоон, сатыыр соҕотох да курдук буолааллым быһыылаах этэ. Онтон оттон тохтообокко Ыйга ылыы этэ сылдьа былырыыҥҥы ылыы сылдьабын да баран улахан оннук-маннык ситиһиитэ суох син дьон ортотунан таах сылдьабын ол ордук Кэники ыйга хаахмакка оонньооччугун дии? Ээ, кэники хаахмакка оонньооччубун. Онтон дьэ дуомат туһунан ааха дуомат туһунан кэпсээр дьэти урукку дьылларга дуоматка хайдах кимнээх буолан саҕалаабыккытый ким үөрэппитэй? Оту
Мин аҕабар саахымат паара этэ бу киһиге соҕотох булуон аата оччолорго пиано сылларга. Ону ол убайдарбын кытта оонньоон хайаан ол начальник кылаастар күрэхтэһиилэригэр киһитэ булан аҕалын диэбиттэр араата сатыыр соҕотох буолааттым булуйааччыларга. Дубат саахымат диэни билэн

араас көрүннэргэ. Мин оҕо дьахпыта сылдьа үөрэнэммин хаттараттан иттэхтэринэ батса күрэхтэһэрбит таптыыр этим эдэр сылдьа. Онтон арыы улаатан баран атын көрүннэргэ кытты-кыттан мячиктээн баскетболлаан сыл аайы токурахтайырга сылдьар этим буоллаа дии. Киһи аҕыйах да буолуот уонна күрэхтэһэ сылдьа үөрэнэ аҕала сылдьан сэттискэ да охсуска да үөрэнэ сылдьан уруйуттан куоракка киирэн да убаттаабыппыт өрөспүүбүлүкэҕэ.
Чаркаха үөрэнэ сылдьан да? Мантан кыһыттан үһүө буоламмыт. Кимнээх бааллар?
Никифоров Василий Васильевич, Будданырова Мария

Урук Байкалов хокос көлөлүү сылдьан антах ким эрэ диэн курактиһы баатыа нэһилиэктэринэн баран онно оонньуур этибит. Онтон манна кэнике тэриллэн кэнике эмиэти күрэх сопхуос аатыттан Таатта сопхуос аатыттан наахыйдьан этибит
Григорий Матвеевич, оттон дьити күрэхтэһиилэриндэри ким тэрийэн ыытар этэй? Бу нэһи- нэһилиэк ыһыар Герасим Назарович эмиэ атын сиргэ сылдьыбыта, ол ол кэмнэргэ Егор Дмитриевич Новгородов диэн күтүөт дэнэн күтүөт ийэ кээттэ, Казанахта. Мгм. Сүрдээх активнай киһи. Ол киһи дуобат саахыма курах тиһилэрэ нэһилиэккэ куруук тэрийсэн, куруук ыҥыртаан, эккирэтэ сылдьан агитациялаан оонньотор этэ. Манна Кычыкыннар тренер олороннор ол Герасим Назаровы туохтыын дьоҥҥо салайан илдьэн баран күрэхтээн кэлэҕин да оннук туох квота баар буолла диэбиттэр этэ иннинэн биһиттэн эр дьон хамаандата уонна Орионтан икки кыыһыламмыт баран күрэхтэһэ дьыыппыт. Ханна? Новый бит диэн онно Москваныгар бааза баар этэ. Этэ. Онно гостиница аһатаммыт. Ас кытыра түбэтэ түөк күн тухай ытанды. Оны Того атын өрөспүүбүлүкэлэр соччо билбэппит. Биһини кытта кэккэлэһэ Белоруссиялар сыппыттара, Латвиялар сыппыттара. Онно ол күрэхтэһэммит. Эмиэ төрдүс буоллубут курдук хайыыдан. Кимнээх буолан барбыккытый? Ким Гаврил Гаврилович Тохчоннооно, Наар Петрович, Турни, Панура Баня уонна ким

Кимнээх первый?
Дьарааһыннаах первый хамаандаҕа Дьарааһын Пономарева уонна үөстэрэ Баанньа эбитэ дуу, Ганя эбитэ дуу, ону били үсүрдэ өйдөөбөппүн ээ. Өйдүүр эбитим буолуо умнан истээбит
Оттон ону туора разряд биэрбиттэри дуу, разряд тутуохтуу? Ону били миэстэлэспиттэр туохтаабыт

кэнники улаханнык тэрилиннэ. Кырдьык даҕаны ветераннар хамсааһыннара диэн үөскээбитэ хас да сыл буолла. Ол онно биһиэхэ саамай кыттар дьоннорбутунан ол сүүрүүгэ холобура дистанциятыгар барытыгар да кэриэтэ киирэр булахтара дии. Тэстэ сүүс метртэн саҕаланар. Онно Холоро Дьаакып, Собакин Дьаакып сүүрэр,

Егоров таһаам үһүүрүкпүт өссө Егоров Николай буола-буллаат эрэ дьон улаханна хаалсыбат этилэрэ бастаан түүллэригэр онтон билигин сааһыраннар сааһыран хайаабыттарын иһин бэйэлэрин туохтарыгар баҕар соччо улаханнык кыаттарбаттар даҕаны Уонна бэйэлэрэ көхтөөх да буоланнар, уонна бэйэлэрин аттарын көрөллөр өссө үрдээҕин эдэр дьонноох дьарыктаах курдук көрөбүн көрөбүн кыдьаастарбын
Дьэ, волейболу кэпсэри.
Это волейболга Бытыыраһа нэһилиэгэ оччотооҕу ыччаттара чахчы үчүгдүк волейболлуулар этэ Мин бу дойду алта уон тоҕус сыллаахы кэлбит буллахпына, онно киниттэн саастаах ити убайдара Григорий Матвеевич Турунин Биһидээккэбит Иннокентий Хабаатын ким Петр Ходдоҕооһоп диэн ити бастайааннай дьарыктанар бастайааннай оонньуур

эмиэ оонньуур игин буолан кини игин наар бастайаннар баар буолан кыргыттар эмиэ туһунан хамаанда оҥороннор оонньуур оонньуута игин хаттылар эти уолтайан буруйбуолан аһал уханна өрө туппут нэһилиэгэтэ
үтүө киэһэнин кыйым селениетин битирэн спортсменнара урукку үлэлээбит күрэхтэспит кэмнэрбитин аттан санаан ааһар чоро киэҕэтинэн итии истиҥ эҕэрдэ буоллун Мин Свинья Власьевна кырдьаҕас сүбэтигэр үлэлиир эрдэҕинэ Кэнчээри Ивановна ыҥырыытынан түөрт уон биэс сааспыттан бу сүбэҕэ үлэҕэ кыттыспытым. Оччолорго Кэнчээри Ивановна куттанай маассабай сиэктэрэ этэ. Кинини кытта тэҥҥэ үлэлэһэн дьоҥҥо эт атахпытынан, кыһыл тылбытынан кэрийэ сылдьаммыт. Ити күрэхтэһиигэ киир, бу кэнсиэргэ кытын. итини гын маны гын диэммит көрдөһөр кэпсэтэр этибит урут күрэхтэһии сылга иккитэ буолар быһыылаах этэ спартакиада сайыҥҥы уонна кыһыҥҥы диэн сайыҥҥы спартакиадаҕа наар атах оонньуута уонна кэнсиэрт буолара мин кэнсиэркэ кыттарбын өйдүүбүн онтон кыһыҥҥыга буоллаҕына теннис сыал ытыыта саахыма оттуобат содуоба уонна мээчиккэ уол кыыс буолан арахсаннар күрэхтэһэллэр этэ остуол оонньуута улаханньык киирбитэ остуол оонньуутугар бастакы тэриллиитигэр елена алексеевна антонованы кини хаамыскаҕа мин хабылыкка кыттыбытым күрэхтэспитим елена алексеевна нэһилиэгин тугар хаамыскаҕа иннин олох биэрбэтээн наар бастыыр этэ Оттон мин буоллаҕына бастакы күрэхтэһиибэр үһүс миэстэ буолбутум. Онтон кэнники иккис, иккитэ-иккис миэстэ, үстэ бастакы миэстэ буолбутум. Уонна нэһилиэктэрэ кириэһэйдэн сиэптэһэн онно эмиэ күрэхтэһэр кэчэри тэрийэр этибит. Туохха мындаҕаайыга баран эмиэ хабылыкка бастаабытым. Мэҥэ Алдаҥҥа тиийэн эмиэ бастаабытым. Онно өссө Тыксаан диэн баара. Ыксааҥҥа бастаабытым. Онтон бу икки тыһыынча уон биир сылтан оҕом куоракка үөрэнэ киирбитин батыһан киирэммин, онно эмиэ эдьиий тетя Катям ол аны кыһатыыр оскуолаҕа үлэ була охсон онно гайдровщицанан үлэлээбитим. Ол үлэлиир турдахпына саас арай Виталий Аркипович кэлэн Ульяна Николаевна бу оскуолаларынан остуол оонньуутугар оҕолорго уонна үлэһиттэргэ күрэхтэһии буолар. Ону хабылык дуу, хаамыска дуу сатыыгын дуо диэбитин өр гыммакка ээ хабылыгы хабабын диэтим. Ону үрдээхтик үөрдэ уонна оччо чааска бачча чыыһыллааҕа модуҥҥа баар буолаар диэтэ. Дьэ онно оччо чааска бачча чыыһыллааҕа модуҥҥа тахсаммын Тахсыбытым арай түөрт оскуола кэлбит, аны түөрт оскуоланы кытта күрэхтэһэммин бастаатым. Вот онтон икки сылбар эмиэ саас кэлэн дьэ былырыын бастаабытым быйыл эмиэ бастакы миэстэ буолан киирдэн хаан ыыттылар. Тахсыбытым уон оскуола кэлэн турар. Сүрдээхтик соһуйдум тыы. Оттон лот тутустубут, ахсыс нүөмэрэ тутан ыллым. Иннинээҕи сэттэ киһим улаханнык хаамыы улаханым сүлбэ биирэ дуу хаһа дуу хапта. Онтон мин кэлэ э мин сүлбэ аҕыс маһы хаптым. Онуоха буллаҕына ээ бу чүөчэ кыайда бакай дэстилэр. Онтон кэннигэр икки киһи баар. Онтон эмиэ бастаабытым ол күрэхтэһиигэ. Онон туохпар киирэммин эмиэ бастаатым диэммин уон оскуоланы кыайдым диэ киирдим кэлэктииппэр кэлэктиибим үүрдүлэр аҕай ол иһин бастаан кириэ диэбиттэр быһыылаах туох бэлэмнээбиттэр иннигэнэн туох ыспартасыныан үлэһиттэрбит эбиппит диэннэр туох сиэтэн таһаарбыттара дьэ ол иккинэн уһун ээ сылдьан үлэлээн Онтон ылата, э, онтон дворецка көспүтүм. Ол дво- дворецка хабылык диэн суоҕа, нары өй оонньуута хабылыан этэ. Онтон ылата дьэ хабылыктаабат буолбутум. Онон итинник ах- ахтан, санаан туран бу кырдьаҕас бэтэрээннэрим ыалдьыман, доруобай буолуҥ, уһуннук дьоллоохтук олоруҥ диэн алгыстылбын этэбин